Nimanya baingi omu muri aho mwine enamba ezi mwabaire nimuzaraho haza tikikuteeraho mesegi okagireebesa akaziizi ahabw'okugira ngu n'omworo ninga tihaine eki ari, tihaine ahu yaahikire omu ntunguuka ninga shi ah, omu bintu by'esente. Akataho mesegi okeeshaanya n'okweshaanya beitu we ogu naafa ki naanye ka ntamugiraho naaba naanteganisiza ki? Kwonka hati ku yaatembire nooronda n'oku oraamuteereho mesegizi, nooronda n'oku oraamweyakuze kuburiire. kukubureire naba nyenda kukugambira ngu tiburi muntu omu magara gawe ngu ayine kuba ayine omugasho ninga shi ayine kuba nakuyamba omu by'esente. Kureka hariho ekibakweta omukago, kunywana omuntu akaguma haaho, akakwakura, akamanya oku oriire, n'obu ari omworo okamukunda nk'oku ari. Kwonka tikigye kukwasa gye na mutaano wangye. Twashanga abamwe abamwine omu simu amukugamba nawe buri izooba, nawe ogira ngu haine eki orikumwendaho. Tikugira ngu naawe ogire ngu noomukunda. Mbwenu nanyenda kubaha amakuru marungi. Waaba ori oku, waaba oine enamba yangye, ndikukuteeraho mesegi orikureeba ngu nimpiteganisa ndi badeni kandi obwo ndi just ndikukwakuraho. Hati kwonka hati ezi eshaha niiwe orikwenda kunteeraho mesegi. Nanyenda kukugambira ngu gyenda obanze oze omu kanisa oyeteise then oije ogye owangye ninza kukusaasira ahabw'okuba nyowe ndi omuntu tindi Ruhanga tinkubaasa kwanga nainga shi tinkubaasa kugirira muntu kiniga. Haza egi mesegi tinaagira ngu n'eyangye neekwata ahari nyowe kureka naagamba. Ningambira ab'ahansi ngu ab'ahaiguru muhurire. Mwegye kunywana, murekye omukago gurekye kuza aha sente, gurekye kuza aha bw'okugira ngu haine eki orikwenda ngu baakuyambe. Mwakihurira? Na munonga imwe abari aha kyeyo. Tushangire ngu abantu abari aha kyeyo nimuteekateeka ngu kuza aha kyeyo muba mwaba abatungi, mwatunga, mwakira abu mwatsigire Uganda. Naanye ndakubagambira ngu nimuza kugaruka Uganda, abu mwatsigire Uganda nibo baraabayambe. Waahurira? Reka kweraga aha muntu kumwehuzya ngu nibwo bwagiire aha kyeyo. Nikwo nitumanya ngu nooba ori bize kwonka kandi hoona tokuremwa kugarukamu ka haayi ninga kumugira ngu ori akakubuuza ngu good morning okamugagamu good morning. Imwe nimuteekateeka ngu ku mwagiire aheeru biro obwo mwaheza mwakiramu mwatsigye Uganda. Nayenda kubagambira ngu muhabire. Abaana bariyo bari gye. Kwihaho murekye tukoragane omuri Yesu. na n'omu ntuura nungi. Amazina naaba ndi Yaga Yaga Uganda Official, omuheereza waanyu. Bruce tumwemereizemu kakye ahabw'enshonga akarwaramu orukoorro takatereire kureka nituza kuba nitutandika. Eki oraakore oteebwa kumanya ngu ezi puroguraamu niziba nizikuhikibwaho aba Kampala akatare abarikushangwa Abu Dhabi Hamdan Street kandi twine na DJ w'amaani okutamu sente kutamu aha nkoye sente ninga shi siponsa waitu DJ Mulo naakugira ngu oine omukoro oine birthday party